Jien naħseb li n-nies għandhom bżonn jitgħallmu naqra iktar jidjalogaw fil-verità. Mm. Biex hekk għan. Mela, Nirrispettaw l-opinjoni tal-oħrajn li jekk inti ma taqbilx miegħi it's okay. It's okay and eh, tell me why you don't. Jiġifieri jekk jien ma qbilx miegħek, nirrispetta għax inti bniedem u jixraqlek kull xorta ah, ta' rispett, eċetera, eċetera. Però mhux neċessarjament fis-sens mhux neċessarjament għandi bil-fors nirrispetta l-opinjoni tiegħek u ngħid ew hija di opinjoni valida daqs kemm valida tiegħi jew ta' Julian valida daqs kemm valida ta' Adel għax it-tnejn huma bnedmin u t-tnejn għandhom opinjoni. Jekk Julian jew Adel għamlet iktar ħin tixtar dik l-idea u forsi ħarset li iktar għamlet iktar riċerka mela Għalija l-opinjoni ta' Adel hija ħafna iktar valida. Issa dik sfortunatament mhux dejjem nistgħu ngħidu li hemm ehm, opinjonijiet li huma oġġettivament ehm, aħjar jew għar eh, minn ta' ħaddieħor. Case in point eh, tal-fatt li dal-pajjiż għandna relazzjoni vera ħażina ma' dialogu forse naqra naqftit eh, dark, imma l-għada li mietet defni, mhm. l-għada li qatlu mhm. defni, il-qatlu l-defni, it-tifel tiegħi mar l-iskola. Mhm. L-ewwel ħaġa li qalulu kienet li fuq defni ma nitkellmux. Mela għadu kif għada kif ġara l-iktar avveniment xokkanti, importanti, deplorabli fl-istorja reċenti tal-pajis u li tfal tagħna tnajdulhom. Dikka hawnhekk ma jitħattux fuqha, isu ma ġrax kważi xi ħaġa Orwelljana li tajt it-tfalek mela, mela. li turi kemm maħniex kapaċi nitħattu ma' xulxin mod intelligenti. Tiegħi kienu tkellmu għan iftakar. Kana kienet e, episodju ħelwa, jina kienet darba kitbet fuqi, Daphne, u it-teacher kienet għalt li t-tifla għamet u għaltilom dik il-mara li li mietet kitbet fuq il-mami tijaj, kważi ħassita Isa proud, fimt, li li da, u niftakar kienu tkellmu, aħna fl-iskola tagħna fil-kastana, fimt? Mm. And they were ġiri, which is good, in a way. Tajib. I mean,
mhm. dik l-iktar ħagġa speċjali nara nara nieqsa li inti li li jista' jkun li jista' jkun għandna raġuni tnejn. Eh, eh, mux għanna raġuni t-nej. Jista' għanna bitċa raġuni t-nej. Li nirrispettaw il-xurxin. Li nirrispettaw il-xurxin.
Bħala nis li jgħet jahzbu, partikolarment jek t-nejn Eh, l-ewwel kol qed nitkellmu pereżempju. Immod.
Inti inti qed għamilt għamilt podcast il-Metju. Sewa. U jiena qedlek il-views tiegħi totally l-kontra. Metju Grek. Il-Metju Grek.
Immod, pereżempju, ġili smajtu jitkellem u ngħid jien ma niflax noqgħod pereżempju għax ma naqbilx miegħu wala volja nirrispettaħ bħala bniedem u hekk imma issa hemm mod li nixtieq li din nitalmuha Hemm mod għandu jkun kif tiddiskuti ma' xi ħadd li ma taqbel miegħu xejn. Ehm, kombinazzjoni eh, bdejt naqra fuq, mela jien ma naqbel miegħek xejn. U poġġejna bil-qeda biex niddiskutu. Sewa, jiena mhux nibda niġġilet miegħek mill-ewwel imma nistaqsik ngħidlek imminti minn fejn tallimtu dan il kif ġejtek. Meta jiena ħanibda nistaqsik dal-mistoqsijiet, inti Kif ġejt hekk? Kif kienet it-trobbija tiegħek biex wasalt għal din ir-reliġjon li tant temmen fiha? Jekk jiena nibda nsaqsik da, mingħajr ma rrid il-bniedem ħaj waqqaf ftit dak il-ħajt ta' ġlied mm. milli qedlek le ħi jien ma naqbilx miegħek mill-ewwel u mm. ħanajdlek għalfej. Mm. Hemm mod illi naħseb xi darba naqra nektar fuq u ngħidlek fuqu. Eh, illi qed jippruvaw isibu mod ta' kif in-nies jidjalogaw naqra iktar. So it's humanization. Mm. Eh, it boils down to that u jien pjuttost familjari ma dal-proċess. fis-sens li li per eżempju għax-xogħolok u qed naħseb. Eh, li jibda biex jiena jiena minn nempatizza. Inti minnek ma' kulħadd. Nempatizza ħafna ommi ommi ma nafx kux għax trobbija jew il-ġeni li tatni ommi imma hemm ħafna empatija fija fija u nifhem il-midneb nifmu ħafna l-bniedem li jiżgarra jew li qed ikun xi naqra xi naqra injorant nifmu ħafna ehm, U nifhem per eżempju ħafna minn nies per eżempju li jiġu jajruni fuq il-page ġejja minn ixu ta' self-esteem, ta' biza li jiena, jekk għat jiena u nisbħali li minna li jom jifmu ħafna u jafu ħafna affarijiet, għat ikollom xi xorta ta' seta politika fuqhom jista' jkun li nopressaw ma xaħna narawhom ċkejkni, hemm dik il-mbagħad eh, hemm ixu ta' self-esteem li huma jieħdu mill-partit jew mill-grupp tagħhom li jgħidu jekk jiena mur ngħajjar il-ġon mela l-bqija ta' sħabi ħajasbuni kul allura ehm, ħajaċċettaw li fih dan il-grupp. So I really understand, I really understand that it's fucked up and infantile and banal. Pero meta meta jiena għandi tendenza meta jkolli ċans. Għax inti fuq il-Facebook għandek l-għazla jew tafas reply jew message. Nafas message ngħidhom sma bro, eh, bat l number ħanċan pillek. U forsi naf eh, wieħed minn kull seba' mhm. jibat l numru U it-taħdida tkun kompletament differenti, kompletament ġifiri day and night mandax taqsam xej eh, fej fej Da saqsi x'kien eżatt. Per eżempju, xaħat, minn kien wieħed kitib li kemm għandha żis u ta' dak tirrispondi u tajlu nisaġġem billek, għax għamilla vera bedura. Sab kif? Eh. Xaħat li argumenta, inti naħseb. Le, le, anka kun, le, le, anka xaħat li pufta bħal missierek, per eżempju. ċempelu biex nsaqsieħ. Għalfej qed tgħidli hekk eħe għax stupida oh, ma eh. milli ma kriterju. Eżatt.